Salam dostlar. Düýn täze çykan kinolary göreýin diýip belet açýan, birnäçe sanysyny belleşdirip goýýan-da, on bäş minudyny görýän, geçirýän, ýene biriniň on minudyny görýän, geçirýän. Şeýdip sekiz-dokuz sany kinony barlandyryn. Tutanok, hezil däl meň üçin. Onsoň borlaý şeýdip özüňi zorlap görmek hökmanmy diýip könüräk filmleri açyp başladym we Zelýony milýa diýip kino bardyr, köpüňiz bilýänsiňiz, şony görüp başladym. We dogrymy aýdaýyn, kino gören ýaly ana şol. Näme diýseňem köneräk kinolar gowulaý. Ýöne şol kino diýlende glawny rolda aktýor Tom Henks oýnaýandyr. Ýöne Zelenoýa milýa diýlende şo taýdaky daýow gara personaž Jon Kofi göz öňüňe gelýär. Örän ýerine düşen rol diýip pikir edýän şuňa. Ony ýerine ýetiren aktýoram Maýkl Klark Dunkan.

Ýöne bu uniwersitete girenden soň okuwy taşlap gaýtmaly bolýar, sebäbi ejesi ýaranok, maşgala onuň başyna düşýär. Ilki bärde bizde diýilýär, gaz edara diýilýär-de, şonýaly gazyp agtaryş, gaz geçiriş ýerlerde işleýär we şo wagtam kärdeşlerine men aktýor boljak diýip aýtýar eken-de, özi gürrüň berýär. Şonda her gezek aşak düşemde diýýär-de, bir zat gazmaly bolanda ýokardan gülüşýärdiler diýýär. Äý, senem-ä aşak gitdiň, Brýus Wilsjaň etýär, sen kino düşmeli diýýär diýip. Menem şona jogap berýärdim, Dä, äý, gülüberiň, intek günlerde bir gün şo diýýäniňiz bolar. Hemem özüňiz azyndan pylança dollar berip meň kinomy görmäne gelersiňiz diýýärdim diýýär. Ondan soň klublarda ahrana bolup işläp başlaýar. Ondan soňam Los-Anjelese gitýär-de, ýyldyzlaň jantenasy bolýar. Meselem, Will Smidiň ýene birnäçe tansy bile işleşýär we şo döwürem aktýorçylyga urunýar.

Rol örän ýerine düşýär. Kinonam hemme kişi gowy görýär. Şo kinodan soňam Oskar baýragyna we Zolotoý globus baýragyna dalaşgär bolýar. Hemme kişi tanap başlaýar muny. Gepleşiklere çagyrýarlar. Bir gepleşikde-de alyp barşydy ýa-da siziň bir arzuwyňyz bar eken, žurnallara çykmak.

Ondan soň Sorwigolova, Dewid Ýardow, Planeta obezýan, Gorod grihow birnäçe filmler düşýär. Ýöne, gynansak-da, iki müň on ikinji ýyl ýogalýar aktýor, elli näçe ýaşynda. Ýüregi durup. Wikipediýada zatda belli bir sebäbini aýdanoklar, ýüregi durdy diýilýär. Meň pikirimçe bolsa, şol massa aljak bolup sportsmenler dopalnitelny köp zatlar ulanylýar-da, zyýanlykly zatlar organizme, ýürege, bagra. Şolaň esasyndamyka diýýän. Sebäbi şolar ýaly gabaritni daýaw bu jibiljirler ýa ýene bir şoňa meňzeşler ir ýogalýarlar. Şuňa-da şo sebäp boldumyka diýýän men. We şu taýda bir wideo bilen soňlasym gelýär. Şuny görüň dostlar, bir uly dabarada Tom Henkse sag bolsun aýtýar. Aýtjak bolýanym, käwagt şeýle bir ýakymlja, mähirlije ýüzler bolýar. Sen bileňok, içinde ýylan oturan ýaly. A käbir uly göwreli şular ýaly adamlar bolýar, içinde bir çagaň göwni ýaly göwni bar. Salam boss. Bilýäňmi şu klip nämäni ýatlatdy maňa? Seň şu günki ýerine ýetirmegiňde ajaýyp çykyşlaryňdan daşary diňe meniň bilýän, menden başga hiç kimiň bilmeýän we hiç wagt ýadymdan çykaryp bilmejek zatlaryň. Düşünýäňizmi, käbir aktýorlar kadrdan daşynda seň bilen taýýarlanasylary gelmeýärler. Sen bilýäň olaň kimdigini. Şolaň käbirleriniň şu taýda oturanlaram bar. Ýöne Tom hemişe kostýumyndady. Jan edip işläp, taýynlanyp, Meni gollap, meň gowy çykyş etmegim üçin uly kömegini ýetiripdi. Men köp zatda borçludyryn saňa Tom. We ak ýürekden. Eger-de men şu wagt Jon Kofio bolup, şu wagtky duýgymy saňa beýan etmeli bolan bolsam, şu taýdaky lampalaryň hemmesi ýarylyp pytrardy. Köp sag bol ýene bir gezek.